Bank of Ghana finally de aba abɔnten through wɔn pressa sɛ wɔn abɔ ka thirty four point nine billion Ghana cedis as compared to previous information na wɔn de baeɛ sɛ wɔn abɔ ka fifteen point nine billion Ghana cedis nti neɛ minority caucus ne Honourable Kojo Oppong Nkrumah being a financial expert wɔn de ba abɔnten no nyinaa no yɛmmɔ nto ngu no Afei deɛ wɔagye atom. Na yɛrebisa sɛ ɛdeɛn na ɛde baeɛ, ɛyɛ ampa nso anaasɛ ɛnyɛ ampa? Wohwɛ some of the news portals a mede ato so seesei ara no a, they are all reporting sɛ Bank of Ghana admits thirty four point nine billion Ghana cedis comprehensive loss after Minority Caucus expose.

Exposé. Wei na Kojo Oppong Nkrumah ɛsan nso de exclusive nkyerɛmu mɔɔ through ɔmo press a ɔmo de baaɛ ɛne information a na ɔwɔ no ɔde nkyerɛmu mɔɔ aba. Mo nyinaa mo de mo de mo de mo ho agye me ɔno abɔ wɔn. Dabi, wodeɛ forget sɛ ɔmo na ɔmo bɛyɛ propaganda na yɛyɛ correct yɛ, but wodeɛ forget NPP NDC na fa Bank of Ghana. Mekae pɔtɔ kasa kyerɛ mu kyerɛɛ Ghanafoɔ. Ɔse the bank report, woyɛ Bank of Ghanafoɔ statement a ɔmo hyɛ, ɔse the bank reported an operating loss,

Dwetire no ate First na car bank no deɛ sixty one billion sɛsi ate abɛdu ninety six billion sɛ wowɔ calculator wɔ ase a bɔ difference between ninety six billion ɛne sixty one billion wobɛhu sɛ ɛyɛ thirty five billion nti ɛmu Asan bia akɔ so bio anaasɛ akɔ so by thirty five billion adɛn ntia because ɛno ne car a wɔabɔ. Nti saa ka no wobɛte fi wɔn dwetire no mu a, sɛ nka ɛyɛ fifteen pɛ a, nka dwetire no so bɛte from sixty one no, yɛde fifteen pɛ na ɛbɛka ho. Sɛ saa ka no yɛ ka a wɔn baeɛ yi ara na wɔn abɔ anaasɛ ɛyɛ ka dada a ɛno accumulate yi ara na aba abɛduru saa berɛ yi. Mɛka kyerɛ wo sɛ twenty twenty two, bank no after ɔtuaa forty eight billion de supportee economy no, ɔbɔɔ ka sixty billion. Sixty. Twenty twenty three, Ɔbɔ ka thirteen ɔte ka no so ɛna deɛ ayɛ dɛ koraa ni twenty twenty four NDC foɔ se ɔsan bɔɔ ka nine point three billion but bank no se onyaa nfasoɔ de kɔtee ne equity no so. Wo kɔ twenty twenty four account no mu a bank no ɔse onyaa nfasoɔ ɛde kɔ because nka afeɛ biara wo bɔ kaa mhm. odwetiri no ɛso bɛte but twenty twenty four nko ara deɛ dwetiri no ɛkɔɔ soro because actually no ɔmo make profit ɛno no ma de kuro nti ɛyɛ because twenty twenty four no sɛ wofa operating account na o make loss of nine point three o fa other comprehensive income na o make profit ti o ka mienu ni bɔ mu a ɛyɛ profit ɛno nti na wɔn kɔɔ wɔn ɛɛ dwetiri no so no dwetiri no emu pi gyae that was twenty twenty four twenty twenty five deɛ wɔn abɔ ka tu ni na. o o ka ɛyɛ nhyehyɛeɛ sisi wɔn ama yɛ ate aseɛ sɛ bank no. wɔn asodi ammara mma wɔn kwan a wɔn dwadie bi a wɔyɛ anaasɛ wɔn nhyehyɛɛ a wɔyɛ no deɛ wɔ hɔ. Bɔ wɔn san yɛ nhyehyɛeɛ foforɔ. Na wɔn so tansane bi a wɔn de bɔ wɔn ne sɛ, mo nso mo nhyehyɛeɛ bi a mo yɛɛyɛ no, because saa other nhyehyɛeɛ no a wɔn maa even the bank hospital no, ebi sɛ mfasoɔ ba so a ɛyɛ plus de ma ɛyɛ wɔn. Ɛna ɛka nso so ba so deɛ then mo ahu how a mo bɛtumi a manoeuvre mo way. Wɔn se mo nhyehyɛeɛ no a mo yɛɛyɛ no because sɛ dwadie no bi wɔ hɔ nom a wɔn kɔ kɔdi a wɔn nso pɛ interest. ɛde ɛba but because of mo nso mo nhyehyɛeɛ bi a mo yɛɛyɛ nom de ɛka ba ebi yɛ DDEP ɛno nso ɛ. DDEP ka dɛ ɛna ɛ forty eight billion na yɛ teeɛ no ɛka wei. Nti mo ate dada. Wɔn ankasa wɔn statement a wɔn de baeɛ wɔn aka baabi a ɛka no fi wɔn kaa DDEP ho asɛm ɛnka ho.
Na after all these no ɛna Kojo Oppong Nkrumah ɛrebisa sɛ fine the bank of Ghana ɛne the government in power now no wɔn se dollar aba fam Economy no ɛkɔ yie, inflation ɛwɔ fam, but wotumi tua wo light bill deɛ? Wo water bill sɛsi a wotumi tua anaa wontumi ntua? Ɛno yɛ different question koraa.
But to answer the first question no, sɛ obi bɛka kyerɛ wo sɛ ɛka wei yɛ because na wɔn de salvage, na economy a wɔn se wɔn asalvage na sɛsɛi wo rent boɔ kɔ soro no. Economy a wɔn se wɔn ayɛ no yie ma inflation aba fam no na sɛsɛi wo light bill kɔ soro twenty eight percent no. Economy wɔn se wɔn ayɛ ma ɛyi inflation aba down to three point two sɛ sɛ wo nsuo bill ɛkɔ soro by bɛyɛ fifteen percent ɛno a na mehwɛ nkrataa mu yɛsi sɛ hostels no yɛatoto mu bɛyɛ bɛyɛ ninety percent BEC a na aban no etua economy na mo se na ɛnyɛ no aban tua BEC registration bi sɛ sɛ mo se awofoɔ ntua no kora ne boɔ no asan akɔ soro nti how do you explain to anybody sɛ economy na yɛ yie. Mmeranteɛ no a wɔkɔɔ demonstration wɔ finance ministry anim a ɔbaa baako mehu na ne ba bɔ n'akyi. Ɔsɛ wayɛ adwuma bɛyɛ 13 months yɛntuaa ne ka. Ɛno ne mo ɛyɛ economy no a ayɛ yie na anaa ayɛ yie ama mpanimfoɔ no. Nti sɛ obi bɛka kyerɛ sɛ wakɔbɔ ka first odi ntoro about ka no. Mesi anwummere Bank of Ghana for issue statement. Odi ntoro about ka no. Ba me me ka kyerɛ sɛ wabɔ ka 44 billion. Owie a, ɔdaadaa wo sɛ wayɛ economy no yie ama wo. Wo nso wote fie adwuma yi wonyaa bi. Wo rent kɔ soro, wo light kɔ soro. Light no koraa akɔ soro no koraa wonnya bi. Wo nsuo kɔ soro, wo biribiara kɔ soro. Na sɛ wo se deɛ me meka no meboa a, mesan aka akyerɛ wo sɛ sesei ɛka no a wabɔ no, ɔde kɔhyɛ dwetire no mu a, dwetire no ahye. Ɛma bank no de ka ninety three me me ka ninety three billion ɛnna ɛduro kyee na ɔno abaayɛ na ɔse ninety six billion saa ninety six billion under recapitalization no wo a wo se me me nkama no ntum no wo na abetua wo ɛna abetua nti sɛ yɛbɔ aban ne kɔkɔ ɛno hene wobɛkae a fiti twenty twenty five mebaa wo studio ha sei me ne wɔadi nkɔmmɔ bɛyɛ mmiɛnsa baako mebɛka kyerɛ wo sɛ ɛkwan a yɛfa so ɛko tia inflation wɔn agyae na sese sterilization na wɔn yɛ na saa sterilization ɛbɛbɔ yɛ ka because wɔn prɛprɛ sika fi kurom na wɔn tua ho ka me ne wo bɛdi saa nkɔmmɔ no wa sɛ mesan so ne wo bɛyɛ interview baako bɛka kyerɛ wo sɛ economy no hwɛ nsesa yɛ deɛ wɔn yɛ no sɛ wɔn pɔmpe dollars Ti gold no na ɔmo nane na ɔmo pɔmpe dollars no ɛna ɔmo de dollar na bɛgyina ten na saa adeɛ na ɔmo yɛ no ɛde ka ɛbɛbrɛ me kaɛ ɔmo di matɛm pakyaa nsɛm ɔyɛ kaɛ no ne nyinaa na nɛ aba mu a sese bank na abɛgye atom bank ne statement ni. Wɔn se ɛka no deɛ minority kaeɛ no ɛyɛ nokorɛ, ɛyɛ thirty four point nine billion. Me ma san ka kyerɛ wo sɛ saa thirty four point nine anaa thirty five no ɛwɔ sɛ wode saa nine point six no ka ho nti ɛyɛ forty four billion. Ɛhɔ deɛ ebia next week bank no bɛgye hɔ no so atom. Seesei first one no wɔn agye atom. Ebia next week wɔn bɛgye saa part no atom. Ɛna ma san ka kyerɛ wo sɛ seesei Bank no ka no adu ninety three billion, wo betua? Wo de ɔpɛ a ka kyerɛ me sɛ meboa. Wo te ase a wobɛte sɛ Finance Minister announce sɛ yɛbɛ recapitalize bank no. Bra me ntwa ɔtea, sesei a wobɛtumi a joine yɛn Facebook live, BOG foɔ financial statement twenty twenty five, yɛ project wɔ screen no so nti wobɛtumi ahwɛ na afei deɛ Honourable Kojo Oppong Nkrumah ɛreka no Wadi ho adanse. Ebi wodifo no agye atum sɛ sesei deɛ kaa yi de no deɛ bobro gyaa, ninety three billion. In fact, wɔn wɔn statement no deɛ wɔn se um, value of the bank's foreign currency reserve has ɔse negative equity move from sixty one billion at the start of the year to ninety six point two eight billion. Okay. ɔno ankasa agye atom sɛ sesei ɛno na ɛwɔ so yi mm. ninety six point two eight billion by the end of the year wɔyɛ bank of ghana statement. bɛbɛ ato bɛtumi atwa ne yɛn facebook.
ɛnɛ yɛ na wɔn de statement no bɛto hɔ. Nti sɛ yɛka asɛm na wo feel sɛ yɛyɛ NPP foɔ nti um, wontie yɛ asɛm a, obi nka sɛ ɔman no bibi bɔne nsi. Ba wo sɛ de bia me no kasa meka kyerɛ sɛ yɛatena abɛn mu da, yɛhu nneɛma bi da, yɛyɛ bi ma ɛyɛ yie, yɛtitii wɔ baabi, nti yɛbɔ kɔkɔ a yɛn nuanom ɔmo nti. Wei yɛka, hwɛ yɛkɔɔ parliament yɛse, ɛkwan a mofa so tɔ gold no, ɛka nko ara na ɛbɛba there is no way a mo mmɔ ka because adeɛ no wotɔ no high na wabɛtɔn no low wobisa mi sɛ na gold yɛtɔn bɔ ka mhm. wotɔ no high na wabɛtɔn no low. After all this no ɛna ɔsɛ hwɛ information a medii kan de baeɛ representing the minority caucus in parliament a na mo mu bi mo ngye ndi no ma memma mo more exclusive information through ɔmo ara press ano Momma yɛntie Kojo Oponkorom. Because adeɛ no a moyɛ no deɛ mobɛwie na ɛka abɛda hɔ na ɛka no ɛba abɛda hɔ no ɛm sɛ ɛhɔ no nkorɔfoɔ nte aseɛ yet wɔn bɛte aseɛ yɛ kɔ anim tianim ɛka no abɛda hɔ no Ghana ni biara na ɛreba abɛkyɛ atua. But wɔn nso so wɔn response a wɔde baeɛ Ɛwɔ mu akyiri mu sɛ ɛsɛ sɛ moka kan a mode nneɛma afrafra ma no ayɛ hwanyann, na ɔse wɔn sɛ sɛ wohwɛ ɛyɛ wɔn OCI losses a, ɛno ɛnyɛ the same as direct operating losses. Ɛyɛ nokorɛ.
Nti woka mmienu no bom a ɛyɛ ahe?
Thirty four point nine. Dɛn na woka bom? Adɛn na wɔka bom? Bank no see me direct adwuma a yɛde maa me sɛ menkɔyɛ no, mewiee no mebɔɔ ka fifteen point six, hwɛ page sixteen of the account, ɛnna ɛkura me wɔ ha sei. Bank no se direct adwuma a yɛde maa no sɛ ɔnkɔyɛ no, ɔwieeɛ no, ɔbɔɔ ka fifteen point six billion. Ne report no ara mu na wasan report other nneɛma a ɛnka n'adwuma ho a ɔkɔyɛeɛ. a ɛno nso ɔwieɛ yɛ ɔbɔɔ car nineteen billion wo ka mmienu no bɔ mu a se ase ɔse nti ne car ɔbɔɔ nyinaa yɛ thirty four billion mm. ɛnyɛ me na meka o ɛno ni ndc ne ba ɔse mɛnhwɛ nkaeɛ no nyinaa ɔmo san ka ɔmo se central banks globally ɔmo recognize reserves valuation mm. adjustment separately mm -hmm
wɔn recognize no separately but yɛ wie a yɛde ka ho page sixteen ɛno ni wɔn ankasa de aka abom ɛno ni. But deɛ ɔde n'ano ka kyerɛ Ghanafoɔ no, hwɛ aban wei sei wahu, nnaadaa ne ntricks a wɔn use wɔ Ghanafoɔ so no, as yɛkɔ yɛn anim no, ɛda hɔ nkakra nkakra ma obiara anu. Account no ni, wei nyɛ me, me sɛ menim asɛm a menka, menni nyinasoɔ a mayɛ dinn menkasa, but every time bi a mɛba wɔ ha sei no mede nkrataa bɛkyerɛ wo, wei yɛ Bank of Ghana account a auditors no asaene, ɛna meka kyerɛ wo sɛ wɔn a report 15 no wɔ ha sei. Ɔmo wie yɛ nineteen no ni. Total no ni. Wo deɛ ɔpɛ a gye. Ɛsɛ maame kɛn meboa. Nti sɛ NDC ni bi bɛgyina abɛyɛ propaganda bi ɛndeɛ nti ɔmo yɛ saa ne sɛ ɔmo ana ano asɛm ɔmo kaeɛ no a na ɔmo ayɛ worse than that no. Ɛtwetwere wɔn bo. Ɛno nti na wɔpɛ sɛ wɔkyekyɛ mu sɛ, O, ɛwɔ sɛ ɛɛm, ɛɛm, wode wei to nkyɛn na wode wei to nkyɛn. Mahyɛ wo da sɛ kɔtɔn nsuo. Ɛna wose, O, seesei koraa mpo so deɛ, Fanta koraa so, ɛkɔ. Nti sika no, woakyɛ mu mmienu. Wode bi tɔn nsuo, wode bi tɔn Fanta. Mekaa sɛ bɛbu akonta kyerɛ me a, wose, O, nsuo no a mekɔtɔn, nsuo no a wohyɛɛ me dwa sɛ menkɔtɔn no, mebɔɔ ka fifteen billion. No problem. Na sika no a wotee bi de kɔtɔɔ Fanta no, ɛno wonyaa ho mfasoɔ? Ɔse, Daabi, ɛno, ɛno no, mebɔɔ ka nineteen billion. Nti wo ka a wobɔɔe ankasa yɛ ahe? Ɔse, Oh, daabi, nsuo ne ka nko ara na hwɛ. That's what they are telling us. Before all these bruhaha no, Kojo-Oppong Nkrumah ne the minority caucus in parliament, sɛ mobɛkae a, wɔde warning bi baa abɔnten, warning a na wɔn state the real financial state of Bank of Ghana.

ɛteɛ? Ɛɛm, ɛdi kan no, deɛ ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ nyinaa te aseɛ sɛ, Bank of Ghana account no a wɔawie no, wɔmfa mmɛto abɔnten. Wɔde akɔma majorityfoɔ sɛ wɔmmɛyɛ propaganda mfa ho, na propaganda no mfa. Deɛ akɔ so ne sɛ, afe 2025 no, nneɛma bi a Bank of Ghana yɛeɛ no, wɔabɔ ka 15 billion Ghana cedis. Na wobɛkae a, twenty twenty three, Bank of Ghana bɔɔ ka ten billion. Aberɛ a ahokyerɛ no baeɛ a wɔko atia no, wɔbɔɔ ka ten billion. NDC foɔ nnɛ wɔn wɔ aban mu no, wɔse ɛyɛ korɔno kɛseɛ akɔ so, na Governor Addison no, ɛwɔ sɛ yɛpam no adwuma mu. Fa ɔmanpanin baeɛ no, wɔse ɛyɛ criminally mismanaged. Ɛnnɛ wɔn abɔ ka fifteen billion, nti dɛn na yɛnka nkyerɛ wɔn? Wɔatow de akɔfa saa kaw yi aba no gyina nneɛma mmienu so. Baako yɛ bere a na wɔpɛ sɛ wɔkyim obiara adwene sɛ economy no ayɛ yie no, yɛwɔ adeɛ bi a yɛde hwɛ, yɛfrɛ no inflation, inflationary measure, na wɔwɔ no paneɛ ma inflationary measure no ba fam. Kwan a wɔfa so wɔ no paneɛ ne sɛ yɛtɔ sika fi kurom, yɛfrɛ no sterilization, yɛtɔ fi kurom. Na abɛkae a yɛbɔ wɔn kɔkɔ sɛ saa sika no a wɔtɔ no, Enye firi wɔn bewie na ɛka aba fie. Wɔn ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnfa yɛn asɛmpa nkɔ do. In fact, edu baabi koraa no wɔn didi atɛm sɛ yɛn yɛnte economics ase. Sɛ economics class room, yɛne wɔn nyinaa na ɛtenaeɛ. Ɛnnɛ deɛ wɔn agye ato mu sɛ saa sika no a wɔn bɛtɔ firi kurom no a nneɛma sika nni kurom no, sterilization no, ɛno na ama Bank of Ghana abɔ ka because sɛ sika no wotɔ a wotua nsi ho. Number two. Ɛne sɛ, Gold Purchase Programme between Bank of Ghana ne Gold Board a yɛkaa sɛ Gold Board nhyehyɛeɛ a wɔayɛ no, ɛdeɛ ka brɛ Ghana. Na saa ka no wɔapia kɔma Bank of Ghana, wɔn se yɛboa. A yɛkaa sɛ Parliament nkɔ nhwehwɛ mu a wɔn se wɔn ablɔke, wɔn a wɔma Parliament hwehwɛ mu no. A mmerɛ wɔn maa Gold Board bɛkaa sɛ wɔn deɛ wɔn anya profit nine hundred million no, sesei Bank of Ghana foɔ no abɛgye atom sɛ ɛtaa bɛda wɔn hɔ nine billion Ghana cedis because of saa ɛka yi. Nti wopɛ a nine billion nte kɔ Gold Board ɛka no mu anaasɛ Gold Board profit no a ɔsɛ ɔmake no, wode wopɛ a kɔte saa nine billion no fi mu. Wobɛhu asɛm no ne no korɛ baabi a ɛda. Na deɛ yɛyɛ ka ne sɛ, Yaw abɛn mu da. Nneɛma no yɛahu sɛnea yɛyɛ no na ɛkɔɔ yie bebree, baako mmienu bi kɔɔ kyema. Nti sɛ yɛrekyerɛ mo biribi a monnya ahobraseɛ na montie. Seesei deɛ wɔyɛ ne sɛ, one, wɔse Gold Board ka no, Wɔn mfa mfa bank of Ghana bio. Me mɛtumi aka akyerɛ wo sɛ yɛnim baabi a wɔn de kɔ akɔhyɛ na wɔn abɛ pretend sɛ ɛka bi ammaɛ na kyerɛ sɛ wɔn ayi ka no afi bank of Ghana akɔ akɔhyɛ baabi foforɔ but mɛka akyerɛ wo sɛ baabi a wɔn de bɛhyɛ biara no yɛbɛkyerɛ Ghanafoɔ baabi a saa ka no akɔ akɔhyɛ. Number two, wɔn se yɛkɔ yɛn anim no eh, sɛnea wɔn tɔɔ sika fii kurom a na sika nni kurom na ɛma inflation baa fam nti wɔn se obiara mmɔ wɔn safohene no wɔn nna nyɛ bio. Mɛtumi aka akyerɛ wo sɛ as at April Sɛ wode compare last year as at April, sika a wɔatɔ afi kurom no, ɛboro deɛ wɔyɛ last year. Nti sɛ wɔtoa so sei ara kɔ kɔsi afe no awiei na wɔansesa a, afe wei a ɛda yɛn no wɔbɛbɔ ka more than 2025. Ghana no, yɛn nyinaa yɛ dea. Yɛsrɛ sɛ, sɛ yɛreka biribi ama wɔn afotuo bi a, wɔmfa ahobrɛaseɛ nyɛ dɛn? Ntie. Na nneɛma a ɛnora na ɛyɛ a wɔbɛkaa sɛ ɛnyɛ no, wɔankɔyɛ the same thing ammɛdane wɔn ho amma ammɛka sɛ ɛsɛ sɛ wɔbɛto no din foforɔ. Na wɔkekaa last time sɛ loss biara yɛ loss, ɛnyɛ policy cost. Na afei ɛnnɛ wɔn wɔredefɛnde policy cost. Yɛ deɛ yɛnka sɛ asɛmmɔne mmra, na deɛ yɛasua no ɛno na yɛrekyerɛ wɔn. Sesei deɛ wɔyei nso wɔansesa no a, ɛka ɛbɛba 2026 no ɛso sene deɛ aba 2025 wei sei. Na next week menim sɛ Dɔm Kumaa no Yɛbɛyɛ full press conference a outline alternative measures ama Ghanafoɔ nyina ahu sɛ sɛ nka yɛn na yɛwɔ abɛn mu a nka sei na yɛbɛyɛ na ɛka foforɔ sei ɛnsa ɛmma ɛka wei deɛ so twenty ahe ɛɛ ɛɛ fifteen billion wɔn annyae a ɛbɛkɔ akɔdu bɛyɛ twenty billion. Enti the financial state of Bank of Ghana ɛho information no bi ɛna yɛde ama wo ɛwɔ issues through three three so wadaroma ɛha na wa subscribe ɛde ama yɛn wadwenkyerɛ nso Ɛne sɛn? Ɛyɛ a leave it in the comment section. Bɛyɛ a memma wo werɛ mfi sɛ wobɛhyɛ na woalike video wei nso ama yɛn. Yɛda wo ase pii.